די שאלה וואס איך גיי היינט אדרעסן וואס איז אריין געקומען, וואס איך האב שוין באקומען סימילער שאלות צו דעם למחצה לשליש ולרביע איבער די לעצטע חדשים, און איך וויל עס אדרעסן ווייל איך ווייס אז ס'ליגט פאר אסאך מענטשן אויפן קאפ און איך האלט זייער שטארק פון עס ווייל איינס פון די יסודות, אז דו הערסט אויס גענוג לאנג וואס אונז שמועסן דא, איז איינס פון די יסודות וואס אונז רעד מיר אייביג אז דו זאלסט פארשטיין וואס דו טוסט, און ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען משקיע, זיי אינוועסטן, זיי לייגן אוועק זייער געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, דורך קויפן שעירס פון א אינדעקס פאנד אדער פון א ETF ווי למשל SPY, ממילא וויל איך אדרעסן די שאלה וואס איך מיין אז דאס גייט זייער העלפן פאר אסאך צוהערערס. ביי די וועי אריינצושיקן דיינע שאלות קענסטו שיקן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, שיק א טעקסט מיט דיין שאלה, וואויסמעילס ווערט נישט אויסגעהערט דארט, סאו שיק א טעקסט מיט דיין שאלה, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. די שאלה איז אזוי, איך וויל פארשטיין וואס איז די דרייווינג פארס וואס ס'דרייווט די פרייז פון די SPY, איז עס די פרעשור פון קויפן און פארקויפן אדער קאפיען די עס ענד פי פייוו הונדערט, אויב די עס ענד פי פייוו הונדערט גייט אראפ און די סעלינג פרעשור איז אן די SPY איז איט גאוינג אפ אר דאון? טענקס אגען פאר אלעם וואס דו טוסט. פיין. סאו, דער איד פרעגט א זייער זייער א גוטע שאלה, באט קודם וויל איך אביסל צונעמען די שאלה פאר ווער ס'איז נישט אזוי אפ טו דעיט מיט דעם איד'ס שאלה וואס מיינט די אלע זאכן. סאו SPY בעיסיקלי איז א ETF, א ETF איז אזוי ווי א פאנד וואס די פאנד טרעקט די עס ענד פי פייוו הונדערט, ס'קויפט אלעס פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, סאו אויב אויב די עס ענד פי פייוו הונדערט גייט ארויף גייט SPY ארויף, אויב די עס ענד פי פייוו הונדערט גייט אראפ גייט SPY אראפ, ס'איז דא נאך אסאך אזעלכע פאנדס ס'איז דא די VOO, ס'איז דא אינדעקס פאנדס פון פידעליטי, פון ווענגארד, פון גאלדמאן סעקס, ס'איז דא פון אסאך פארשידענע, כמעט יעדע בראוקערידזש האוז האט עפעס א פאנד וואס ס'טרעקט די עס ענד פי פֿינף הונדערט, באט די מאוסט פאפולער וואן איז SPY וואס איז א ETF וואס איז א פאנד וואס מענטשן קויפן און פארקויפן שעירס. פרעגט דער שואל וויאזוי ספעסיפיק, זיי מיך מסביר טעקניקלי וויאזוי ארבעט די פרייזן וואס ס'טשעינדזשט זיך אויף SPY שעירס? איז עס דורך דעם וואס מענטשן קויפן און פארקויפן SPY שעירס? אדער איז עס דורך דעם וואס ס'קאפיט די עס ענד פי פֿינף הונדערט און אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט אראפ גייט עס ארויף און אויב ס'איז דא פרעשור אויף די עס ענד פי פֿינף הונדערט אויף אייראפ גייט יעצט אראפ אבער וויאזוי געשענט עס פונקטליך וויאזוי אזוי ווי גייט עס אין ריעל טיים וויל ער פארשטיין אזוי פארשטיי איך איז די שואל'ס קוועשטען ער וויל פארשטיין אויב לייגט ער אריין געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט דורך די עס פי וואי וויאזוי געשענט עס יעצט לאמיר אריינגיין צו פארענטפערן דעם שאלה. אבער פארדעם וויל איך מאכן א הקדמה. די סיבה פארוואס ווען איינער וויל לייגן געלט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, וואס ביי די וועי די עס ענד פי פייוו הונדערט איז די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס אויף די ניו יארק סטאק עקסטשענדזש, אדער אין אמעריקע, וואטעווער, באט די פוינט איז, די פוינט פון די עס ענד פי פֿייוו הונדערט איז אז דו ביסט מער ווייניגער דייווערסיפייד, צושפרייט דיין געלט צווישן אלע גרויסע קאמפעניס אין אמעריקע, סאו אויב דו האסט טראסט אין די אמעריקאנע אקאנאמי וועסטו אריינלייגן געלט זייער קאמפארטעבלי אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אויב נישט, אקעי איז א עקסטערע קאנווערסעישאן, באט דאס איז בעסיקלי די עס ענד פי פֿינף הונדערט, יעצט טריי צו טראכטן, אויב דו ווילסט אריינלייגן געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, מיינט עס צו זאגן אז דו דארפסט גיין אויפזוכן, נעמען דיין פאר דאלער וואס דו האסט, און אפילו דו האסט א מיליאן דאלער, אפילו צען מיליאן דאלער, זאלסט עס גיין יעצט צוטיילן צווישן די אלע קאמפעניס, דו פארשטייסט אליין אז ס'איז נישט די גרינגסטע זאך פאר יעדן איינעם צו טון, דארפסט האבן פאר דעם עכטע עקספערטס, ארבעטערס, זאלסט גיין מענעדזשן גוגל, מייקראסאפט, עפל, טעסלא, זאלסט גיין מענעדזשן די אלע קאמפאניס, דיינע פאזישנס איבעראל, ווער דארף דאס? די העדעקס זאל א צווייטער האבן, איך וויל נישט האבן די העדעקס, סאו וואס טו איך? וואס טו איך אויב איך וויל נאך אלץ אינוועסטן אין די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס אין אמעריקע, אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אבער איך וויל נישט זיין ביזי מיט דעם, און דא קומט אריין א פאנד, וואס די פאנד איך לייג אריין די געלט אין די פאנד און דורך דעם איז אזוי ווי איך האב אינוועסטעד אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט. פרעגט דער שואל זייער גוט, וואס געשענט יעצט מיט די פאנד? וויאזוי ווערט די פאנד געמענעדזשט? און אויף דעם וויל איך ווידמענען די נעקסטע פאר מינוט וואס אונז גיימער דאס בעזר השם יתברך ענטפערן. ביי די וועי, אויב דו ווילסט באקומען אפדעיטס פון מיך ווען איך לאז ווען איך געב ארויס א סעשאן א לעסן אויף עניטינג אין די אפשענס מארקעט, גיי צו חייםעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג BLOG, עסט אנקומען אהין, עסט איר נאך גארנישט זעהן, אבער סובסקרייב דיך, און מערצע השם גלייך נאך די ימים טובים גייט אנהייבן צו קומען דארטן כסדר לעסענס פון פארשידענע זאכן פון די אפשענס מארקעט, ס'גייט זיך אנהייבן זייער בעיסיק, קאל אפשענס, פוט אפשענס, זאכן וואס אונז האמיר עכט גערעדט אין די ערשטע שיעורים אבער מ'גייט עס דארטן מער פלעי איט דאון, מ'טוט עס מאכן אזוי ווי ממש כיתה א', פאר ווער ס'וויל פארשטיין וויאזוי די אפשענס מארקעט ארבעט, צו באקומען א טעיסט פון עס, קענסטו גיין נאכאמאל חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, לאמיר צוריקגיין צו וואס אונז גיימיר היינט דיסקאסן. סאו לאמיר אנהייבן מיט דעם, וואס טוט באמת די SPY, סאו די פאנד מענעדזשער, די וואס איז מענעדזשט די פאנד, די ETF פון די SPY, וואס טוט ער? סאו בעסיקלי וואס ער גייט און ער טוט איז, ער גייט באמת און ער קויפט שעירס פון די קאמפעניס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט קאמפעניס פון די פינעף הונדערט גרעסטע קאמפעניס, ער קויפט באמת שעירס, סאו זיין דזשאב איז צו האבן בעסיקלי א פראפארשענעט אמאונט ס'זאל זיין מער ווייניגער איקוועלי אינוועסטעד אין די אלע שעירס. סאו ס'איז דא טייערע קאמפעניס, ס'איז דא ביליגע קאמפעניס, קאמפעניס וואס איז מער ווערט, קאמפעניס וואס איז ווייניגער ווערט, די פוינט איז דו קאמפענסירט די שעירס זענען טייערער ביליגער וואטעווער די פוינט איז אז די געלט וואס ער אינוועסט דארף זיין איקוועלי דיסטריביוטעד צווישן די אלע קאמפעניס איקוועלי אינוועסטעד צווישן די אלע קאמפעניס אז ער זאל האבן בעסיקלי צוטיילט פערסענטעדזש ווייז אלע זיינע געלט וואס ס'ליגט אין די ETF זאל זיין צוטיילט צווישן די אלע קאמפעניס אויף די עס ענד פי פייוו הונדערט. אויב די עס ענד פי פייוו הונדערט גייט ארויף איין פראצענט די מער ווייניגער עוורידזש פון די פֿינף הונדערט קאמפאניס וועט עס פי וויי ארויפגיין איין פראצענט, אויב עס ענד פי פֿינף הונדערט וועט אראפגיין איין פראצענט וועט עס פי וויי שעירס אויך אראפגיין מיט איין פראצענט, דאס איז זייער זייער אין דזשענערל, די קוועשטען איז יעצט וויאזוי געשענט עס? וויאזוי געשענט די זאך? עס איז נישט מעדזשיק, עס איז נישט קיין קישור וואס ער מאכט, סאו. וויאזוי מאכט ער אז די אלע פֿינף הונדערט קאמפאניס זאל האבן א איקוואל וועיט, זאל האבן די זעלבע וואג אויף די עס פי וויי? סאו בעסיקלי וואס ער טוט איז אויך אז ווען מענטשן קויפן למשל אדער פארקויפן SPY שעירס דארף די יעצט דארף יעצט די פאנד מענעדזשער גיין און אויטאמעטיקלי אויטאמאטיש אדזשאסטן דורך קויפן אדער פארקויפן חלקים וואס ער האט אין די קאמפאניס אין די עקטשועל קאמפאניס פון די SNP פֿינף הונדערט אין די עפל אין די גוגל אין די מייקראסאפט אין און אזוי ווייטער. אויב טוט ער עס אויף אזא וועג וועט די SNP פֿינף הונדערט מיט די SPY מער ווייניגער אייביג זיין אליינד מיט די זעלבע וועליו. סאו אויב דו טראכסט אריין, למשל אויב ס'וואלט ווען געווען סעלינג פרעשור אין די SPY, לאמיר זאגן אלע קול מבשר צוהערערס גייען פארקויפן זייערע SPY שעירס, ס'גייט זיין מורא'דיגע סעלינג פרעשור, אין די זעלבע צייט גייט אבער די עס ענד פי פייוו הונדערט ארויפגיין, דאס מיינט נישט אז די SPY שעירס גייט דראפן, ווייל די פאנד מענעדזשער וועלט דארפן גיין אדזשאסטן די פאזישענס אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט וואס ער האט אין די עקטשועל קאמפעניס, ווייל ער דארף אייביג זיין געמעטשט די וועליו פון די פֿינף הונדערט סטאקס וואס ער האט אין די פאנד. סאו וואס גייט געשען? וויאזוי גייט ער דאס קענען טון? ס'גייען אריינקומען גרויסע אינסטיטושענס, די אינסטיטושענס ווערן אנגערופן אוטארייזד פארטיסיפענטס, סאו די גרויסע אינסטיטושענס דארפן אריינקומען און זיי דארפן מאכן זיכער נישט קיין חילוק וויפיל מענטשן קויפן און נישט קיין חילוק וויפיל מענטשן פארקויפן SPY שעירס דארפן זיי מאכן זיכער אז די SPY זאל זיך קיינמאל נישט אוועקרוקן צו ווייט פון די אינדעקס, דאס הייסט צו ווייט פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט. דו טרייסט צו טראכטן אזוי ווי א שפיגל. וואס זעהסטו אין א שפיגל? ס'ווענדט זיך וואס ס'ליגט אין פראנט פון די שפיגל. סאו די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז די ארידזשינעל זאך וואס ס'ליגט אין פראנט פון די שפיגל, דאס איז די עכטע זאך. ווען דו קוקסט אין א שפיגל, דאס וואס דו זעסט אין די שפיגל איז נישט די עכטע זאך, די וואס ס'ליגט אין פראנט פון די שפיגל, וואס פון דעם שפיגלט זיך עס אפ אין די שפיגל, יענץ איז די עכטע זאך. סאו די עס ענד פי פייוו הונדערט, די עקטשועל סטאקס פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, דאס איז די זאך. און די SPY איז אזוי ווי די שפיגל, די ריפלעקשאן, סאו די ריפלעקשאן קען גארנישט קען גארנישט טוהן, אויב מענטשן קויפן און פארקויפן דארט דאס מיינט גארנישט, ס'איז פלעין א שפיגל, וואס די עכטע זאך וואס איז געשענט איז וואס איז געשענט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, ווייל דאס איז וואס איז קאפיעט, ממש וואס איז זעהט אין פראנט פון זיך וואס דאס איז די עס ענד פי פייוו הונדערט, סאו די עכטע דרייווער איז איז אייביג די פערפארמענס פון די קאמפעניס פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, און די SPY גייט פלעין דאס קאפיען. וכאן הבן שואל, קען זיין דו העסט פרעגן א שאלה, פיין, ס'איז זייער א שיינע עקספלענעישן די גאנצע זאך, אבער וויאזוי קען עס געשען מציאות'דיג? קען עס זיין מעגליך אז ס'איז דא א מענטש וואס עס זיצט סעקאנד ביי סעקאנד, ספליט סעקאנד ביי ספליט סעקאנד, און קויפט און פארקויפט שעירס פון פֿינף הונדערט קאמפאניס כדי אייביג יעדע סעקאנד פון די טאג אדער יעדע ספליט סעקאנד פון די טאג זאל עס זיין ממש אין ליין מיט די עס ענד פי פֿינף הונדערט, וויאזוי געשענט עס אין פשוט'ע וועגן, לאמיך פארשטיין וויאזוי דאס געשענט, סא לאמיר לאמיר עס פרובירן צו צעלייגן אביסל. די קורצע ענטפער איז ניין. קיינער זיצט נישט און קיינער דרוקט נישט קיין באטענס א גאנצן טאג צו האלטן אין איין קויפן און פארקויפן, אופס ס'איז אראפגעגאנגען מען פארקויפט עפעס, אופס ס'איז ארויפגעגאנגען מען קויפט עפעס צוריק, ניין ס'גייט נישט אזוי, אנשטאטס דעם איז דא צוויי סיסטעמס וואס דאס מאכט אטאמאטיש אז די SPY זאל זיין גלוט צו די עס ענד פי פֿינף הונדערט, ס'זאל זיין ממש צוגעקלעבט די SPY צו די עס ענד פי פֿינף הונדערט. די ערשטע זאך איז אז ס'איז דא א בעסקעט אוו סטאקס אינעווייניג אין די SPY, דאס מיינט אז די SPY אוינט יעצט שוין די אלע פֿינף הונדערט קאמפאניס אין די ריכטיגע פראפארשען, אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט לויט די פראפארשען וויפיל פערצענט ער דארף האבן פון יעדע קאמפאני, סאו לאמיר זאגן אויב עפל מייקראסאפט און עמעזאן מופט א גאנצן טאג, ס'גייט ארויף און ס'גייט אראפ, די וועליו פון די SPY ווערט זיך אטאמאטיש אדזשאסטעד, אקעי יעצט גיי איך האבן אביסל מער פון עפל און אביסל ווייניגער פון מייקראסאפט, סאו ס'גייט זיך אדזשאסטן אוטאמעטיקלי אן דעם וואס מ'זאל דארפן עניטינג טון, ס'גייט זיך פלעין אדזשאסטן ווייל איינס גייט ארויף און איינס גייט אראפ, דאס איז די ערשטע וועג, וואס דאס איז דורך די בעסקעט פון די סטאקס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט וואס ס'ליגט אין די עס פי וואי. די צווייטע וועג איז, ס'ווערט אנגערופן די ארביטראזש מעקאניזם, וואס דאס איז בעסיקלי אביסל מער א אינטערעסאנטע וועג וויאזוי דאס ארבעט, אבער דאס גייט שוין דורך פארטנערס, אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט, ס'איז שוין דא נאך. פארטיסיפאנטס אינוואלווד און דאס ווערט אנגערופן די אוטארייזד פארטיסיפאנטס. סאו געווענליך די אוטארייזד פארטיסיפאנטס זענען גרויסע בענק און גרויסע טרעידינג פירמס וואס זיי דרייען ארום מיט ביליאנס אדער טריליאנס אוו דאלארס און זיי האבן די מעגליכקייט צו ארומטוישן זאכן אין די בעסקעט פון די פֿינף הונדערט סטאקס וואס דאס מאכט די SPY שעירס און ארויסנעמען און אריינלייגן סאו זיי קענען גרינגערהייט אריין און ארויסגיין פון דעם אן דעם וואס ס'זאל דארפן זיך צו שטארק פלאגן. סאו אויב די SPY גייט די מינדעסטע קלענסטע דריפט אוועקגיין, זיך אוועקרוקן אראפ אדער ארויף פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייען גלייך די אוטארייזד פארטיסיפענטס גייען גלייך די אלע פירמס אריינקומען אריינ'סטעפן און זיי גייען זוכן וועלכע איז ביליגער און זיי גייען יענץ קויפן און זיי גייען פארקויפן גלייך די מער עקספענסיוו וואנס און זיי גייען אריינלאקן בעסיקלי א ריסק פרי פראפיט, סאו בעסיקלי דאס ווערט אנגערופן א ארביטראזש זיי קויפן די ביליגע און פארקויפן די טייערע און אזוי ווערט ריבעלענסד די עס ענד פי, די עס פי וויי, די שעירס אין די עס פי וויי וואס די אמאונט וואס מען אוינט, וואס די עס פי וויי אוינט פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, מער פון איין קאמפאני און ווייניגער פון א צווייטע קאמפאני, און אזוי גייט זיך עס אטאמאטיש די די אוטארייזד פארטיסיפענטס גייען אטאמאטיש ריבעלענסן די פארטפאליאו, סאו וואס ס'געשענט דורכן דאס טוהן איז אז זיי שלעפן די צוויי פרייזן צוזאמען אז ס'זאל אין א סעקאנד גלייך ווערן עדזשאסטעד לויט די עכטע פרייז פון די שעירס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט. סאו דאס מאכט בעיסיקלי אז די עס פי וואי זאל זיין אין ליין מיט דעם און אן דעם וואס ער דארף ליפטן א פינגער פאר דעם, און די סטאקס אינסייד די עס פי וואי מופט אטאמאטיש צוזאמען מיט דעם און די טרעידינג פירמס האלטן עס דורך די ארביטראזש. כדי טרייען צו מסביר זיין דורך א משל. אקעי לאמיר זאגן אז דו האסט א סטאר וואס דו פארקויפט עפל דארט און לאמיר זאגן ס'קאסט א דאלער א עפל און רייט אקראס דיין סטאר איז דא א פארעם און אין די פארעם פארקויפט מען אויך עפל און דארטן קאסט נײַנציק סענט א עפל. וואס טראכסטו גייט געשען? פארשטייט זיך אז מענטשן גייען לויפן צו די פארם און זיי גייען קויפן עפלס פאר נײַנציק סענט, פארוואס זאלן זיי קויפן עפל פאר א דאלער? סאו אויב עפעס וועלן זיי נעמען זייערע עפל וואס זיי קויפן פאר נײַנציק סענט און לויפן צו די סטאר, לאמיר זאגן זיי קענען אויך פארקויפן אין די סטאר, וועלן זיי עס קויפן פאר נײַנציק סענט אין די פארם, און זיי וועלן אריבער לויפן צו די סטאר אקראס אקראס די סטריט און זיי גייען עס דארט פארקויפן פאר א דאלער, האבן זיי געמאכט צען סענט פראפיט אין זייער זייער א קורצע צייט, אלזא קויף עפל פאר נײַנציק סענט א עפל און פארקויף פאר א דאלער א עפל, און וואס גייט געשען אבער זייער שנעל אויב דאס גייט זיין אזוי, זייער זייער שנעל גייט די צוויי פרייזן מעטשן, אקעי, ווייל ס'וועט אראפגיין אביסל די פרייזן פון די עפל פון די סטאר, אדער וועט ארויפגיין אביסל די פרייזן פון די עפל פון די פארעם, און צוביסלעך וועט ווערן א מעטש וואס וועט זיין מער ווייניגער די זעלבע. דאס איז עקזעקטלי וואס איז געשען צווישן די עס פי וויי און די עס ענד פי פייוו הונדערט, סאו טראכט אריין, די עס פי וויי איז אזוי ווי די סטאר, פארקויפט שעירס, וואס האבט די שעירס? די שעירס זענען מער ווייניגער אלע פינף הונדערט גרויסע קאמפאניס פון די יו עס, סאו די עס ענד פי פייוו הונדערט איז די עכטע סטאק, ס'איז די פארם, אקעי, דארטן וואקסט עס, דארט וואקסט די עפלעך, סאו אויב די עס פי וויי פרייז גייט א טראפ אוועקגיין, אפילו א טראפ, פון די עכטע וועליו פון די פירם, פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט, גייען אריינקומען גרויסע טרעידינג פירמס און זיי גייען גלייך אריינקומען און געבן א קויף אלע שעירס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט און זעהן עס צו פארקויפן פאר די דאלער, סאו זיי גייען קויפן די טשיפער וואנס און פארקויפן די מער עקספענסיוו וואנס און אזוי גייען זיי ברענגען צוביסלעך אז די פרייזן גייט זיין צוזאמען, זיי מאכן אסאך געלט ווען זיי טוען עס, אבער דו ריטעיל טרעידער גייסטו טרעפן מער ווייניגער אין ספליט סעקאנדס אז אלעס איז א ליין. סאו ניין, ס'איז נישטא קיין פאנד מענעדזשער וואס ס'זיצט און קליקט דערין באטענס פון קויפן און פארקויפן יעדע מינוט צו צו מירערן די עס ענד פי פֿינף הונדערט, די סיסטעם טוט עס נעטשרעלי אדער דורך די אראמעריק מאווס אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אליין אדער די ארביטראזש פירמס די אלע פארטנערס וואס טוען עס די אלע גרויסע בענק און אזוי ווערט אליינט די צוויי פרייזן. כ'האב זייער ליב געהאט די קוועשטן און כ'האב הנאה אז דו ווילסט פארשטיין וויאזוי זאכן ארבעטן, אויב דו האסט א קוועשטן, עני אנדערע קוועשטן איבער פיינענס רילעיטעד, שיק אריין א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. גיט געלט, די וויזדאם פאר יאר וועלט.